from outside this world. Nilqawkom magħna għal podcast ieħor. Llum magħna għandna il-Chris Kakija. Chris ili nafu naħseb konna għadna tfal, konna l-iskola flimkien. Kien fi klassi maħija wkoll, mbagħad kont fl-iskola miegħi ngħidu nistgħu ngħidu konna s-seminarju wkoll. Konna tas-sorijiet fil-primarja wkoll. Illum il-ġurnata ħa ngħidlek iktar niltaqgħu meta niġi nikol ir-restorant ukoll. Xejn socializing.
Eżatt.
Chris, kif int l-ewwel ħaġa? All right, grazzi.
Kolossew. Thank you tal-istedina.
Anzi, ili biex nistiednek ngħidlek il-verità. Minn dik nhar li rajtek fuq Popolina il-Chris irid ngħidlu ara. X'tajdilna fuq hekk Chris? Xejn, nidem Trabbejt bħal nies oħra hawn Malta f'familja komuni biex ngħidu hekk, bin il-ħaddiem. Trabbejt Kattoliku, skola tas-sorijiet kif semmejna, seminarju wara. Il-ħajja uritni toroq differenti. Ġifieri baqgħet fin-negozju, komplejt infittex fuq il-ħajja u u mbagħad il-metodoloġija Luċiferjana. Mhijiex reliġjon, huwa stil ta' ħajja. Ħafna nies forsi jħarsu lejna b'mod negattiv, oħrajn b'interess. Hija stil ta' ħajja, mija xejn iktar. Jien għalija tirrilassjani iktar. il-fatt li rrid nitgħallem iktar u nemmen li dejjem ħan morru għal ħajja aħjar. Ġifieri dak huwa Kris. Nitkellem hawn minn nitkellem dejjem ngħid għada jkun aħjar mill-lum. Ekku.
Jiena smajtek tajt l-aħħar darba irreferejt għal inti Kristjan Luċiferjan. Ekku.
Meta ngħidu, għax ovvjament in-nies bħalissa qed nimmaġina li qed iħokku rashom u jgħidu, Ddeċiedi. Meta tgħid Kristjan u Luċiferjan, in-nies jgħidu li hija kontradizzjoni. Kif, kif tifhimha, kif iżżommu dal-bilanċ inti f'ħajtek? Mela,
ara, Luċifru u Kristu huma two sides of the same coin. Mhm. Ehm, u ma archetypes ta' stil ta' ħajja, kif bniedem ħares lejn il-ħajja, kif bniedem jixtieq jgħix. Eh, Kristu qatt ma qal li huwa Alla, ma huwa iben tal-Alla. Liema alla? Għax hemm allat differenti. Luċifru huwa iben Alla wkoll. Huwa, anzi, kien il-preferut. L-isem tiegħu oriġinali mhuwiex Luċifru. Luċifru huwa r-rumanz, huwa Ħelel. Ħelel. Għax kien wieħed mill-anġli. Kull anġli jispiċċa L. Mhm. Eh, Ħelel tfisser the light bringer, dak li ġib id-dawl. Kristu x'għamel? Kristu ġab id-dawl fid-dinja wkoll. Qalu stess li huwa L-istella ta' filgħodu qal li huwa d-dawl tad-dinja, jiġifieri nsibuha partijiet differenti fil-Bibbja, fil-Kotba ta' San Ġwann, fil-Revelations. Jekk tinnota anki taqra l-Bibbja, jekk taqra l-Bibbja biss, li jiena ninħobb naqra l-Bibbja wara kollox. Aħna kellna naqrawha. Kellna naqrawha bil-fors. Imma d-nisallum kultant ngħid ħaniftaħ biċċa mill-Bibbja ħana rextajt. Jekk tara l-Antik Testment u Alla tal-Antik Testment huwa totalment differenti, pjuttost l-oppost ta' dak li ġie jgħidilna Kristu. Eżatt. Tarġa l-Antik Jiġifieri- Testment ma jitkellimx fuq Alla wieħed imma jitkellem fuq Diversi Allat, imma aħna Diversi nitkellmu Allat. fuq Jaħweh, li huwa l-Alla prinċipali tad-dinja. U- Huwa l-Alla t-tajjeb. Jiena f'għajnejja mhuwiex. Jiena iktar insegwi dak li qal Kristu. Alla Jaħwe qatel 25 miljun ruħ fil-Bibbja, b'dawk li nafu bihom fil-Bibbja.
Kristu bil-kontra, Kristu jgħidlek aħfer, dawwar wiċċek, ehm, tpattix, jiġifieri dawn huma l-affarijiet li fil-ħajja li li jtuni l-paċi. Tqgħoddix, ħalli l-affarijiet, iż-żmien jgħaddi u taħfer. Dik hi d-differenza bejn Kristjan li forsi jibqa' jemmen li isma' le għajn għal għajn u sinna għal sinna, Kattoliku, għal Kattoliku, ċoħe Kristjan Luċiferjan. illi qed jimxi fuq il-passi ta' Kristu u jarah bħala dak illi ġab id-dawl. Luċifru wara kollox huwa d-dawl. Hemm allat differenti kif semmejna, e, għandek u kollha jirrappreżentaw affarijiet differenti. Issa, l-alla propja menu. Kulħadd jasal għal konklużjoni tiegħu, biżgur mhuwiex dak alla li jpatti. Alla li joqtol, Alla li fl-aħħar mill-aħħar ħa jibgħatek l-infern. Aħna dejjem tgħallimna li Alla huwa mħabba wara kollox. Huwa mħabba eterna.
Ekku. Ehm, le, ma nemminx anzi li fl-aħħar mill-aħħar ħa jibgħatna l-infern. Jekk mhm. u Alla vera jħobna. Ma nemminx ukoll li aħna uniċi. Għaw univers fih. Kif aħna l-lura, speċjali, waħda mill-iżgħar pjaneti, possibilment ha. Eżattakku.
Naħseb illi fuq din, illi meta nitkellmu fuq ħajjiet oħra, naħseb illum il-ġurnata anki l-Knisja qed taċċetta li qed tinfetaħ għall-idea Illi f'univers kbir, vast bħal dan, hemm ħajjiet oħra. Fil-fatt, l-astronomu tal-Vatikan, Funes, kien qalha di. Qal, M'għandix dubju, qal, li jeżistu ħajjiet oħra intelliġenti fl-univers. Qal, Dawn huma wlied Alla wkoll. Li rajt Arroganti min-naħa tiegħu imbagħad li qal, U jekk, per eżempju, niltaqgħu magħhom aħna lesti li ngħammduhom. Tipo, I mean, all right, jekk inti daw qed jiġu għandna, sewwa nħa niltaqgħu magħhom għax ħa jiġu għandna, ma dawn huma eluf ta' snin iktar avvanzati minna. kif inti ħadd tmur u ħadd għammidhom, fimt? Jista' jkun hemm minnhom li mhumiex avvanzati iktar minna. Ukoll, imma mbagħad ma jkunux jistgħu jiġu hawnhekk. Għax imbagħad jien qed nitkellem jekk jiġu hawnhekk. Jekk jiġu hawnhekk. Fimt? Issa fuq il-figura ta' Luċifru. Sewwa din nitkellmu fuq fuq il-figura nnifisha Lucifer. Sewwa.
Inti kif tarah tarah bħala entità li teżisti? Tarah bħala simbolu, simbolu ta' ribelljoni, ideoloġija li forsi, għax anke ridt insaqsik ukoll anke fuq id-dawl għax qed qed nitkellmu fuq id-dawl. Għalik is-simbolu tad-dawl, meta ngħidu d-dawl li ta d-dawl lill-bniedem, id-dawl mhux id-dawl dan li qegħdin naraw. Le. Id-dawl x'inhu?
Id-dawl huwa dak li prattikament ħa jġagħlek tara, ħa jġagħlek titgħallem iktar, ħa jġagħlek tara fil-ħajja. L-għerf. Dak huwa dak huwa dawl. Issa, id-dawl ta' did-dinja le mhuwiex. Aħna qegħdin ngħixu ehm, għal paċi kulħadd irid imur il-ġenna. Issa, il-ġenna x'inhi? Il-ġenna jista' jkun qegħdin ngħixu fiha, Jew jista' jkun li hemm ħajja aħjar minn din li fl-aħħar mill-aħħar wara mewtna ruħna ħassib inti tinsiex li l-ħajja hemm livelli differenti. Jista' jkun li mmorru post aħjar jew jista' jkun ma mmorrux daqshekk post aħjar. Jista' jkun li nerġgħu nirrinkarnaw. Eżatt.
Li dejjem niġu hawnhekk biex nitgħallmu sakemm inti tilħaq dik li aħna nsejħu la nirvana. Eżattament.
Ħa nilħqu għan-Nirwana xi darba? Ma nafux. Ma naf il-ħadd li laħaq u ġie jgħidilna. Imma għaliha naħdmu. Mhm.
Għaliha naħdmu. Kollha kif aħna. L-għan finali. Tagħna. Jiġifieri. Ehm, u nemmen li nerġa' ngħidlek bit-tpattija da ma tasalx għaliha. Inti dejjem il-paċi ehm, u d-dawl. Qed insemmu d-dawl, imma d-dawl mhux tat-tubu. Dawl huwa l-għerfien li ġġagħal lil moħħok jew tagħraf b'moħħok li hemm xi ħaġa aħjar u ikbar minn kif jaġixxi l-bniedem jew kif aġixxa l-bniedem s'issa f'din id-dinja.
Jiena l-kelma dawl ninterpretahha bħala li inhem l-mod Alla ħalaq il-bniedem. Jekk Alla ħalaq il-bniedem, mela nitkellmu fuq Adam u Eva, l-leġġenda, l-istorja ta' Adam u Eva, sewwa. U qallhom, qallhom tiklux minn dik is-siġra, qallhom għax inkella ħa tmutu. Jiena ninterpretahha b'mod, jien ninterpretahha fiċ-ċokon tiegħi u ngħid, jekk jiena t-tifla tiegħi ħa ntiha karozza u ħa nagħmilha buttuna ħamra daqshekk f'nofs id-dashboard u ħa niktbilha danger fuqha, Ngħidilha dik il-buttuna ta' fażix. Jiena kif nifhimha jien, jekk jiena t-tifla tiegħi nħobbha, ma nagħmilhilhiex int buttuna danger in the first place. Inneħħilha l-periklu. Inneħħilha l-periklu.
Il-figura ta' Luċifru, għax għalhekk saqsejtek inti kif tara lil Luċifru, jekk taraħx bħala entità li teżisti, jiġifieri Għax inti semmejt archetype. Issa archetype it's not a mhuwiex xi ħaġa li teżisti, it's an ideology. Sewwa li inti tiffollowja l-ideoloġija ta' Kristu u li tiffollowja l-ideoloġija ta' Luċifer. Jien ninterpretahha li Luċifru Tom l-għerf, tom id-dawl, in-nar. In-nar, is-simboloġija tan-nar hija l-għerf. U tinsiex li Alla meta qalhom tiklux minn din is-siġra għax din hi s-siġra tal-għerf, ma ridhomx jiftħu għajnejhom, ma ridux, ma ridhomx isiru wieħed minnhom. Eżatt. Luċifru min-naħa tiegħu, qallhom isma' m'intomx ħa tmutu, infatti ma mitux. Għax eh, huma kienu kienu beżana għax qallhom li jekk tiklu minn dik is-siġra tmut. Ma matux. Mm. X'kien hemm kien hemm il-gideb minn Alla, temmena li kien Alla kien jigdeb. Daħol il-bniedem u beda mill-ewwel ħaġa beda jgħidu kelma boħra. Ma eh, u diki. Inti il-Luċifru taraħ Għax jekk kieku kelli ninterpreta l-istorja ta' Adam u Eva, nerġa' naqbeż fuq Adam u Eva. Alla ħalaq lil Adam u lil Eva, u ħalaq tnejn min-nies. Ma thomx l-għerf, sewwa, għax hu riedhom joqogħdu jiġru. Ħbielhom l-għerf. Ħbielhom l-għerf. Allura inti Luċifru tarah li huwa kieku mingħajru aħna m'aħniex qegħdin hawn. Għax jien hekk nifhimha. Kieku mingħajr Luċifru aħna l-bniedem mhux qiegħed hawn. Mhux qiegħed fid-dinja. Kieku għadha morta biss. Kieku għadna għadna fil-ġnien tal-Għeden, eżatt. Mhux għadna, għadhom. Għadhom.
Aħna fil-verità eżatt tkattarna għax imbagħad niżlu fid-dinja, bata indunaw li huma rwenin, so on so forth kif kompli l-istorja jiġifieri. Ehm, eh, jista' jkun li Kif qed tgħid inti, bis-saħħa ta' Luċifru li hawn min jemmen li huwa l-alla tad-dinja, wara kollox. Ekku, ekku, ekku.
Fil-fatt din anke fil-Bibbja miktuba li Luċifru huwa alla, huwa l, ħa ngħid hekk, il-mexxej tad-dinja, tad-dimensjoni tagħna, tad-third dimension, the physical. Sawa? Ekku, dak x'jemnu parti għax imbagħad għandek ovvjament l-Iżraeliti jemnu mhm, mhm. fellu jaħwe. Ehm, li huma entitajiet differenti, diġà tkellimna fuqhom. Emmint il-Luċifru, ħanerġa' nsaqsijilek, huwa entità għalik, jiġifieri qed tirreferi meta nagħtu isem Luċifru. Huwa iva. entità? Iva. Għalik huwa entità.
Luċifru huwa entità.
All right.
Eh, Palmu huwa entità Satana. Mhm. Eh, u hemm entitajiet oħra. Ġifieri, iva. Luċifru huwa entità huwa one of the four pillars wara kollox. Eh, Princess of Hell. Princess of Hell.
Ġinti qed tgħid illi ximkien. Għalkemm jien jien ma nemminx mhm. illi aħna ħammorru l-infern. Għalkemm. Ħammorru l-ġenna? Iva. U għaliex ħammorru l-ġenna u ma mmorrux l-infern? Ġifieri allura. Il-ġenna x'inhi? Il-ġenna huwa post taħjar.
Ġast tinsaqsik għax qed tgħid.
Li aħna ħammorru l-ġenna. Int ma jistax Allura kif maħniex ħammorru l-infern? Għaliex? Allura taħseb li hija fair li taħseb li hija fair li ejja nagħmlu mod jiena ħa mmur il-ġenna għax jiena ma nobgħodx, jiena ma noqtolx, jiena ma nagħmilx ħażen, inti serial killer u int ħa tmur il-ġenna bħali ħa mmur insibek hemmhekk. Jista' jkun li tiġi. Jiena mmur niftaħ petition ngħidlu isma' ngħidlu mela sewwa ngħidlu mela jiena qatt lura minn ħafna affarijiet materjali B'Gilda sibtu hawnhekk. Jista' jkun li jerġa' jkollok ċans ieħor, bħalma tkellimna reincarnation, jista' jkun li terġa' titwieled jew tgħix f'dimensjoni inqas mid-dimensjoni tagħna bħalissa. Mela inti qed tgħid allura, all right, issa qed nifhmek. Mela inti qed tgħid hemmhekk tilħaq in-Nirvana inti li tarġa' finalment tarġa' tiġi lura repeater.
Eżattament. Irranġa l-iżbalji tiegħek. Jekk mhux inti tibqa' ignorant.
Mur fi klass jenqas.
U mhux hekk, mhux hekk. Ma nafux jien m'għandix esperjenza ta' ħajjiet oħra. Jo, laqas ma niftakarx. Spekulazzjoni, għax aħna ma nafu xejn xem wara l-ħajja, ovvjament. Dana aħna minn aħna biex ngħidu xem wara l-ħajja, forsi mutu daqshekk. Ma nemminhiex ta' ġifieri, ma nemminhiex. Hija diffiċli. It's not wishful thinking laqqas ġifieri. Għax nemmen li hemm oltre mill-ħajja tagħna naħseb li Mhux qed ngħidlek li mmorru x'imkien, għax jiena dik li mmorru x'imkien naħseb li forsi m'iniex daqshekk konvint minnha. Ma kif qed ngħid l-univers huwa kbir ukoll. Ġifieri, bħalma tkellimna
titla' f'dimensjonijiet.
Being zoħra li eżattament jgħixu forsi aħjar ħajja minn ta' ħajja aħjar minn tagħna. Hmm. Għadna ma nafux x'jistajx minna. Imma we work for a better life. Issa, spiritualment dejjem qegħdin nitkellmu, għax fil-ħajja karnali Hija xi ħaġa differenti.
Kif tifhimha Chris il-waqgħa ta' Luċifru? Kien l-istorja dik li aħna smajna li kien hemm il-rebelljoni bejn Luċifru u l-armata tiegħu kontra Alla Jahwe u Hija l-istess waqgħa
ta' Ġesu Kristu. Ma qabilx anzi ried jippromovi xi ħaġa aħjar minn dak li kien hemm, minn dak li kien offrut mill-awtoritajiet, u fl-aħħar mill-aħħar Luċifru jgħidu li tefgħu l-infern, il-Kristu sellbuh.
Mela allura il-waqgħa ta' Kristu hija materjali, fiżika fid-dinja tagħna, qed tgħid. Ekku. U l-waqgħa ta' Luċifru hi iktar waqgħa spiritwali. Hija waqgħa spiritwali imma għalfejn għax qabeż għall-bniedem wara kollox, għax ried li l-bniedem ikun bħalhom.
Allura kieku kelli nsaqsik inti bħala Kristjan u Luċiferjan. It-tagħlim ta' Kristu huwa tajjeb? Iva.
Jekk timxi fuqu, ħa tgħix fil-paċi. U tgħix f'paċi assoluta. Ġifieri, imma Kristu qatt ma qallek isma' nżel għal kubtejk meta inti jgħidlek wara dil-ħajja ħa tkun bħalna. Ħa tkun wieħed minna. M'hemmx negattività.
Allura min-naħa l-oħra, Luċifru x'inhu tajjeb jew ħażin? Huwa tajjeb.
Huwa tajjeb.
L-entità li qabżet għall-bniedem li riedet Luċifru kien l-entità li xtaq li l-bniedem ikun bħal Alla. Infatti Alla rrebella kontrih għax Meta ra li l-bniedem fetaħ għajnejh, qallhom, Il-bniedem ġie jqis wieħed minna. Mela nkeċċuh.
Aw ma tarax il-Luċifru li huwa n-naħa l-oħra tal-munita kif qed tgħid inti fil-bidu, li huwa l-oppost ta' Kristu?
Mhuwiex l-oppost, huwa l-istess ħaġa. Huwa, Luċifru huwa l-entità spiritwali u Kristu kien. L-entità materjali li għex fid-dinja tagħna. Materjali, l-bniedem li għex magħna. Li kellu l-esperjenza umana. Hekk hu. Qed nifhmek, qed nifhmek. Jiena naraha, naraha mod differenti. Jiena pereżempju l-Luċifru ma narahx bħala entità ta' vera. Ġesù u Kristu għalija huma żewġ affarijiet differenti, jien kif narahha jien. Sewwa. Naf li hemmhekk jiġifieri bħalissa qed joffenduni. Ġesù u jiena m'hemm xejn differenzi, m'hemm xejn differenza bejn jiena u Ġesù. Tnejn bnedmin, tnejn magħmulin mil-laħam u mill-għadam, tnejn demm Alla jiġri ġo fina, it-tnejn immutu, Ġesù miet qabli, jiena ħammut warajh. Però Ġesù kellu l-essenza ta' Kristu ġo fih. Kien jiffolowja il, ħa ngħid hekk, it-tagħlim, it-tagħlim Kristjan. Iżda hemmhekk jien ma naqbilx miegħek, ma kienx jiffolowja. Jekk xejn beda. Kien jimxi, kien jimxi fuq il-Kristjan. Ġesù mhux hu ħalla l-Kristjaneżmu. Sewwa, mhux ma kienx il-fundatur tal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu eżista minn dejjem, bħalma eżista Luċifru. Naqblu? Żewġ essenzi opposti. Hemmhekk ma naqblux mija fil-mija. Kien jeżisti l-Buddiżmu. Mhm. U nemmen li ħafna mill-Kristjaneżmu li aħna ngħidu li huwa Kristjaneżmu ġej mill-Buddiżmu. Tinsiex li kien hemm tnax-il bejn tnax-il sena u 30 sena dat tifel kien mitluf. Eżatt, aħna ma nafu xejn, aħna kull ma nafu minn 0 sa 12, minn jgħidlek l-Indja, minn jgħidlek kien l-Eġittu. Eżatt. Imma eħem, ħafna tal-lin, jekk tuqqas. Sejna saqatlek Kristu, jiena semmejtlek tajtek isem, ovvjament jiena rrid nirreferi għal xi ħaġa. Imma l-mod kif nara jiena Luċifru u Kristu narhom. L-tnej qegħdin hawn ġo fija. Jiena nagħżel li nitfa' l-focus tiegħi fuq Kristu, fuq il-parti Kristjana tiegħi, biex jiena nagħmel it-tajjeb. Però għandi katina bid-dragun immarbut, li xħin irrid qiegħed hemm dak, u dik hija l-parti Luċiferjana tiegħi. Jien hekk naraha. Naraħħa li wen. Xi jirrappreżenta dragun u l-katina? Eh, ir-ribelljoni tiegħi.
Kristu kien rebelluż, żmien. Naf, naf, Kristu kien rebelluż. Ma xorta. Hemm rebelljoni u rebelljoni. Hmm. Inti altru kif ħanfemuha? Altru rebellajt biex toqtol u tkisser. Mhm. Bħalma ġieli jiġri u sraqt. Rribellajt biex tagħmel il-ħażin. U altru rribellajt għal paċi għax għandek kontra l-oppressjoni, per eżempju.
Kontra l-oppressjoni.
Kien hawn ħafna rebelljonijieet għattajjeb għal ġid. U dawk huma Kristu dak huwa Luċifru. Juri ma narax il-Luċifru bħala dragun eh, huwa rebellus iva, ma rebellus għattajjeb. Inti ma tridix taċċetta kollox fil-ħajja, kieku aħna ċċettajna kollox fil-ħajja, kieku għadna. U kieku għadna kattoliċi u għadna nemnu li jekk ma ninżlu ċarku btejna nqogħdu nibku għal kull ħaġa ta' xejn lil Alla, please jekk jogħġbok ibdel eh, il-kitba l-għandek għalija eh, jekk jogħġbok ibdilha. Mm. Issa jekk ma tibdiliex eh, m'hemmx tagħmelu. Nibqa' ngħix hekk. Xejn Kattoliċi wara kollox u ħafna Kristjani hekk jemmnu. Eh, kieku għadna- Baxxi, turn the other cheek. Le, dika nemmina wkoll turn the other cheek. Temmina turn the other cheek. Iva.
Alright. Why not? Jekk ħad il- in the long run ma tarax tal-ponta tal-mirir, inti tara l-bot. Iżomm il-kwiet, iżomm il-kalma, iżomm il-paċi. Fl-aħħar mill-aħħar, if the other, the, the other side jibqa' jagħmel il-ħsara u taf illi di ħa toqtol lilek spiritwalment, imbagħad hemmhekk jien nemmen eqred.
One of the tenants. U eqred as in warrab.
One of the tenants u li jgħidlek if someone challenges you, ask him to stop, if he doesn't stop, destroy him. Eżatt.
Dik hija waħda mill-pillars. Eżatt, waħda mill. Nemnu fiha. Issa fejn jidħol Satana x'hemm il-Knisja Kattolika l-Luċifru tpinġeħ bħala Satana u Satana u Luċifru. Two different entities. Eh, Satana u iktar karnali.
Fatti.
U iktar xiex?
U iktar karnali ta' d-dinja.
Huwa tajjeb huwa ħażin, mhux ħa nidħol fiha. Qatt ma studjajt il-Satana per se. Satana, il-kelma Satana aktar mill-li jisem it's status. Huwa entità. Huwa entità, ġifieri inti temmen li Satana jeżisti, Satana it's a figure, it's a. Iva.
Hu anġlu. It's anġlu, demonju, hu anġlu. Tgħid illi Satana hu anġlu, ġifieri. Hu anġlu.
Għax Satana, l-kelma Satana it's a title, it's not a name. Ġifieri meta ngħidu Satana tfisser illi huwa l-avversarju tiegħi. Ġifieri jekk qegħdin fi ġlieda jiena u inti inti Satana tiegħi u jiena Satana tiegħek. Ġifieri għax imbagħad għandek il-biċċa xogħol l-oħra li għandek mil-liema perspettiva tħares lejha l-affari. Sewwa. Ehm. Everyone is bad in someone else's story, dejjem ngħidu, dak huwa s-satana tiegħek. Fimt? Inti tagħmel distinzjoni bejn Luċifru u satana. Huma totalment differenti. Inti għandek Luċifru huwa l-entità eh, pożittiva, jew kif aħna ħarsu li hija huwa dawn nerġgħu naqgħu għall-kelma dawl. Mhm. Huwa dak li tħares lejh biex timxi 'l quddiem. Satana, min-naħa l-oħra, nerġa' ngħidlek qatt ma studjajtu, huwa xi ħaġa ta' did-dinja. Jekk tara l-Bibbja satanika ma titkellem xejn fuq l-ispiritwalità, titkellem fuq. Fuq kollox materjali.
Kollox materjali.
Illum Biss ma titkellem xejn fuq qtil, bħalma titkellem il-Bibbja Kattolika, anzi titkellem fuq l-imħabba tan-natura. E, ma titkellem xejn fuq se jiġri wara, ħad titkellem fuq il-pjaċiri karnali, mhm, mhm. dament li qegħdin fid-dinja. E, biss nerġa' ngħidlek, they're two different entities, ta' kemm jiena differenti minnek, u differenti minn nistem barra, kulħadd Differenti imma fl-istess ħin qegħdin ngħixu flimkien. Chris, l-ideoloġija Luċiferjana lilek personali kif tinfluwenzak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, jiġifieri fejn jidħol business, tagħmilha man-nies? Mela,
bħalma għedtlek aħna trabbejna Kattoliċi, bħal naħseb kważi kulħadd hawn Malta llum il-ġurnata. Għall-inqas tal-età tagħna. Ġejt f'punt f'ħajti li kont ħażin ħafna, bdejt nirribella u hemmhekk tidħol il-Luċiferjaniżmu. U iktar ma qrajt fuq din l-istil ta' ħajja, għax wara kollox hija stil ta' ħajja, iktar bdejt insib il-paċi. Meta titkellem man-nies, iżżomm il-kalma, dejjem tipprova ssib il-pożittiv kemm ma' min qed titkellem u kemm fil-biċċa xogħol li ħa tagħmel. Inti tista' jew tibda tgħid le u tispiċċa tgħid le, jew inkella tipprova ssib dak id-daqsxejn pożittiv u għada nkun aħjar mil-lum. Jiġifieri, it's a frame of mind, wara kollox. Din il-lagħba tal-avukat tax-xitan. Jien nisma' ħafna nies li huma Kristjani, born again Christians, li wkoll jitkellmu bħal ma titkellem inti. Jiġifieri li jiena born again Christian, jiena twilit mill-ġdid, Jiena mxejt fuq il-passi ta' Kristu, l-istorja ta' Kristu, t-tagħlim ta' Kristu, qed ngħix kuntent u mmur tajjeb ħafna man-nies, business u hekk. Id-differenza bejnna, ngħid bejnna. Dik li ħa ngħid.
U bejn il-born again Christians hija li dawn iħarsu lejna li aħna sejrin l-infern, aħna nies ħżiena, probabilment lanqas negozju ma jagħmlu magħna, Mentri aħna nippruvaw naraw it-tajjeb f'kulħadd. U hemm tajjeb f'kulħadd. All right, għax jiena l-mistoqsija li kont ħa nsaqsik, kont ħa ngħidlek, għaliex ma dortx lejn il-Kristjaneżmu? Għax inti l-miżien tiegħek, għax inti tgħid li inti Kristjan Luċiferjan. Inti l-miżien tiegħek iktar Immurlek lejn il-Luċiferjaniżmu allura, għax id-diskursata eh, kollha imxiet lejn il-Luċiferjaniżmu. Fl-aħħar mill-aħħar il-Kristjaniżmu jibbaża iktar milli fuq Kristu fuq Alla il-Kreatur, Jahwe. Daw għalkemm jimxu fuq il-passi ta' Kristu, jew għalla għazek jgħidu li jimxu fuq il-passi ta' Kristu, Jaqraw il-Bibbja u ma jagħmlux dak li jgħidilhom Kristu. Ma jdawrux wiċċhom, pjuttost ma jaħfrux, nemmen. Għalfejn għax kieku taħfer ma temminx illi inti sejjer l-infern. Jew Alla ħa jibgħatek l-infern. Naqbel ħafna miegħek fuq din li qed tgħid, però għaliex għandi jiena pereżempju jekk ikolli din l-option jiena f'idejja li għandi l-Kristjaneżmu għandi l-Luċiferjaniżmu. Kif qed ngħidlek, jiena naf nies illi jitkellmu eżattament bħalek illi huma Kristjani llum il-ġurnata. Orajt, huma membri ta' dan il-klabb li huwa Kristjani whatever. Għax inti qed tgħid għax huma jemmnu, għax huma jgħidu, għax inti, jiena m'iniex huma. Jien hekk jiena nimxi fuq il-passi ta' Kristu u t-tagħlim ta' Kristu, jien m'għandix għalfejn inħalli l-ebda paster u imbarazz joqgħod imexxini minn imnieħri u jgħidli x'għandi nagħmel, u għax inti bi tpinġi għajn ħa tmur l-infern bħalma qalu lili. Kristu x'qal li hu?
Meta ddeskriva lilu nnifsu, x'qal li hu? Jiena t-triq u.
Jiena d-dawl. Jiena d-dawl, jiena t-triq. Jiena l-kewkba ta' filgħodu. Eżatt.
Kewkba ta' filgħodu. Min kien? Jew min hu? Iwa, ekku, ekku, ħelel. Ħelel. Ħelel, ekku. Ġifieri,
jista' jkun li għalkemm jgħidu aħna Kristjani ma jafux Kristu l-min qed jirrappreżenta? Dal-bniedem li ġie fid-dinja reġa' għadda mill-istess martirju jekk trid tgħid hekk ta' x'kien ġara fil-Ġenesi biex jerġa' jipprova jsalva l-bniedem. Id-differenza bejn il-Kristjani u Luċiferjani hija Kristu huwa bin min?
Huwa
iben min? Huwa ben Alla, naqblu fuqha. Liema Alla? Aħna ben Alla.
Ma liema Alla? Tfal ta' Jaħwe illi kull darba jinqala' xi ħaġa. Iben Alla hu.
Luċifru huwa iben Alla. Appuntu, imma mhux ma nemminx li huwa iben Jaħwe. Hemm differenza. Okej.
Huwa Alla tad-dawl, naqblu? U hekk jgħid, Jien huwa Iben id-dawl. U Alla huwa entità differenti. Inti, kif tkellimna, l-Ġenesi tgħidlek hi stess illi hemm iktar minn Alla wieħed, hemm qisu klabb tal-allat biex nifhmu xulxin. Eżatt,
hemm kif ħa naqbad ngħidha.

Il-tajjeb biex niftiehmu d-dawl huwa L. Maż-żmien inbidel, bdew isegwu jew jemmnu f'Jaħweh. Għalfejn? Għax forsi dak iż-żmien hekk qablilhom. Għax iridu jakkwistaw forsi iktar, ma setgħux jakkwistaw bil-paċi, allura rrikorrew, isma' Alla qalli biex noqtol. Alla qalli biex nieħu dil-art mela ħa mmur noqtol ammont ta' nies ħa noħodha. Huwa l-bniedem li jagħżel it-triq tiegħu. Hmm.
Dika interessanti, iva, ekku. Ekku. Hemm miktub li Alla tagħna l-free will. Però l-ħin kollu għandek l-options inti.
Issa. Għalhekk għatlek jiena L-im waħda jiena ħa nsegwi. Fhimt jiena fir-responsabbiltà tiegħi, karma tiegħi. U liema triq ħa naqbad. Però. Inti jekk nitfgħek hemm barra u nitfgħek f'Y Junction u għandek triq imdawla, ma tafx fejn sejjer, imma għandek id-dawl. U għandek triq mudlama, ma tafx fejn sejjer ukoll, imma mudlama. l-imwaħħda tiegħu. Jien nemmen li nieħu tad-dawl jiena. Mistoqsija interessanti. Jiddependi l-punt ta' divista tiegħek. Jiddependi fejn sejjer, jiddependi fejn tixtieq tmur. Inti ma tafx fejn sejjer anyway.
Ma tafx fejn sejjer iż-żewġ toroq.
Chris, kellek xi esperjenza personali li wasslitek f'din it-triq?
Iva. Għaddejt żmien f'ħajti fejn kont ħażin ħafna. Bdejt nara kollox mudlam. Ma kif jgħidu, m'hemmx dawl mingħajr dlam. Il-ħajja Kattolika ma kinitx xi ħaġa totta lija. Għax ma kinitx qed turini t-triq 'l quddiem iktar. U bdejt infittex alternattiv f'ħajti biex jien nimxi 'l quddiem. U nfittex, fuq xiex infittex, jekk hux imħabba, jekk hux karriera, jekk hux wealth fil-ħajja, kollox kien qed jippanta lejn l-istil ta' ħajja Luċiferjana. U bdejt iktar ma mur iktar naqra fuqha, iktar nistudja. Ehm, u mbagħad intqajt eh, mal-għada Church of Lucifer, li għakem hija Church of Lucifer, mhijiex knisja. Mhm, ehm, u iktar ma ntqajt ma' nies li jgħixu din l-istil ta' ħajja Luċiferjana, iktar indonajt li isma' Eħe, jekk inti trid timxi 'l quddiem fil-paċi u kuntentizza, emmint li din l-istil ta' ħajja hija u għenitni. Għenitni kemm fil-karriera tiegħi, llum bin-negozju, għenitni fl-imħabba, Dejjem fittixt l-imħabba. Malta tgħid għenitek. Kif għenitek? Għax ma, din ma nistax nifhimha. Kif għenitek? Għenitek għax il-filosofija Luċiferjana ġagħlitek tara l-affarijiet mod differenti jew fiżikament kien hemm xi ħadd li għenek? Ġifieri dil-knisja, jew ngħidu la knisja. Biex niftehmu. Kien hemm xi ħadd Mhijiex knisja. Le naf, naf, naf.
Mhijiex knisja, m'hemmx post fejn iltaqgħu pereżempju. Knisja ma tfissirx building laqqas. Eżattament.
Hija ġabra ta' nies. Eżatt, ġabra ta' nies, kongregazzjoni. Again, ma niltaqgħux bħala ġabra ta' nies bħala Church of Lucifer. Intom ma titolbux.
Naqblu? M'għandniex Bibbja.
Eżatt, ma tkomx Bibbja.
Titlob lil min? Aħna nemmnu li fl-aħħar mill-aħħar divinità fina nfusna. Jiġifieri aħna bħal allat, m'aħniex allat, bħal allat. M'għandekx għalfejn titlob. Qala Kristu stess intom tkunu wieħed minna. Again, tgħinek Titkellem man-nies, kif għadna, kongregazzjoni ta' nies li qed ifittxu l-pożittività f'ħajjithom. U dik hija importanti, dik li trid iżżommha f'moħħok li isma', għada aħjar mil-lum, tkun pożittiv. Jekk int ħa toqgħod tibki xortik, int ħa toqgħod tgħid għax ilbieraħ ġrali hekk, għax dalgħodu ġrali hekk, dalgħodu għadda. Timmanifesta l. Dalgħodu għadda. Issa, tgħallem minn dak li għadda dalgħodu, ħalli għada tgħix ħajja aħjar. Jekk jien dalgħodu kelli xi ngħid miegħek, I'll make sure li għada ħa nipprova. I make up to it.
Eżatt, I'll make up to it. Issa jekk inti ma tridx, hija storja oħra. Ġi temmen fil-manifestazzjoni, inti temmen. Iva. Ġi temmen illi jekk inti taħseb mod pożittiv,
Ħa tiġi l-pożittività. U n-nies li ddawwar madwarek huma importanti wkoll. Jiena ngħid orini ħamsa minn sħabek u ngħidlek inti x'int. Ngħidlek inti x'int.
Jien dejjem ngħid jien irrid inkun l-agħar wieħed fil-kamra. Tgħidli għala. Dejjem timprovi.
Għax jiena dejjem nimprovi, jien dejjem nitgħallem mingħand ħaddieħor, ma rridx inkun l-aħjar wieħed għax l-aħjar wieħed imbagħad. Meta konna żgħar kienu jgħidulna għamilha ma' min hu aħjar minnek. Eżatt.
Eżatt hekk hu. U kif għedt inti vera ta' nemminha li once li you surround yourself minn nies li huma pożittivi, nies ta' suċċess, ngħidu suċċess issa Mhux bil-fors materjali. Eżatt, meta ngħidu suċċess ma rridx niftiehem li tagħmilha ma' nies miljonarji ta' biex biex forsi n-nies jifhmuna. Imma nies li jkunu ħanajtek dejjem ma jridux jibqgħu fejn fejn huma. Sewwa għaliex inti mbagħad. Qed ifittxu ħajja aħjar.
Fid-dejjem trid. Qed ifittxu tranquillità.
X'inhi ħajja aħjar? Kulħadd għandu hawn min ifittex il-flus biex jgħid li huwa aħjar. Ma dawk huma affarijiet tad-dinja. Jena fittex l-imħabba. Jgħinu wkoll.
Issa, once you excel in love and peace, jien nemmen li hemmhekk tkun il-ħaqt. Mhm. Jien fil-fema tiegħi eh, dak li tkun ultimate fil-ħajja, inti semmejt in-nirvana. Ma semmek nkun viċin tiegħu kieku nkun il-ħaqt love and peace kif għandif moħħi. Ma nkun irrid xejn iktar f'ħajti. Flus huma.
Ara, jiena naraħħa ipokrazija meta eh, ċertu nies jgħidu il-flus mhux kollox, le l-flus mhux kollox, imma mingħajrhom ma tagħmel xejn. Ma tagħmel. Naqblu?
Eżattament. Mingħajrhom m'għandekx dar, spiċċa barra. Il-flus huma wkoll jiddependi fejn jgħat. Mhm. Għaw min 1000 euro ma ħafna. Perspettiva.
Għaw min 100,000 huma ħafna. Mhm. Hawn minn miljun huma ħafna, jekk tmur jekk ikollok 10 miljuni li tgħix ħajja komda ħafna imma tmur titkellem ma' xi Dubai, probabbli jitħaq bik. Mhux hekk għalhekk għadlek Jiġifieri huma huma. Huma xejn. Fejn fejn jgħad?
Mhm. Bħal flixkun ilma, flixkun ilma.

tal-bliħ. Huwa l-istess.
Imma eħe, again, u l-flus huma l-istess.
Il-flus huma, il-flus huma skont kif tħares leha wkoll. Jiena jien naqbel miegħek fuq il-kuntentizza, jiena ovvjament kulħadd in pursuit of happiness sewwa ovvjament. Issa jiddependi l-happiness tiegħek x'inhi, jekk hix xi ħaġa materjali, jekk hix xi ħaġa spiritwali. Jiena għalhekk jiena ma nidħaq b'ħadd u ma nitkaża b'ħadd. Hawn min, per eżempju, jfittex il-fulfillment tiegħu f'xi ħaġa reliġjuża, oh, jiena well and good, jiena jien m'iniex hekk. Imma min ifittex ir-reliġjon bħala dik ix-xi ħaġa li tfulfill sħiħ. Semmejna Kristjani li jeċitaw ruhom u dej jilħqu ċertu esperjenza f'ħajjithom meta jkunu qegħdin jitolbu.
Jien naraha xi ħaġa sabiħa.
Estetika, aw, sorry. Ecstatic.
Ecstatic. Mhm. Jiġifieri.
Eh.
Naraha xi ħaġa sabiħa, nejra li ma xi nagħmilx kapaċi, ġifieri m'għandix ma rix ma rix niftijem ħażin, ma m'għandix dak it-twemmin, m'għandix dik il-filosofija. Ma dak hija twemmin tagħhom u dament li ġifieri minn they fulfill their lives. Why not? Mhm, Jena ma ma rnexxilix. Jena sibt issa l-istil ta' ħajja tiegħi illi eh, I fulfilled, I ticked most of the boxes. U għet naħdem biex il-kumplament inkomplu nimluħom u koll. U Malta għanna Il-Luċiferjaniżmu qed jikber.
Qed jikber. Qed jikber. B'saħħtu ħafna. Ħafna nies forsi għadhom lura li joħorġu hemm barra u jgħidu isma' sibt il-Luċiferjaniżmu f'ħajti. Biss ladarba bniedem jaċċetta li huwa differenti, minn dak li trabbejna għalkemm jien ma naranix differenti minn ħaddieħor imma huwa stil ta' ħajja differenti jekk trid tgħidlu hekk. Ehm, naħseb li they'll be proud li fl-aħħar mill-aħħar qed ifittxu xi ħaġa ħjar minn dak li trabbejna fih. Mhm.

U tkellimna ħafna jiena u Patrick jiġifieri, kemm il-darba taf niġi għandkom ir-restorant niekol hemmhekk għax jiena karnivor. Kien laħam u bajd biss niekol. Ftit hawn restorant saw Malta fejn nista' ngħid ħamm u raħ nikol biċċa laħam tajba ngħidlek jiġifieri. Allura nipprova kemm jista' jkun għandi dawk l-erba' li dejjem indur. Taf li xi ħaġa tajba. Ekku, eżatt, dejjem biċċa laħam żorha ta' nies. Eħe, il-konverżazzjoni kienet interessanti, ġifieri ħadt pjaċir il-flow tagħha. Hemm affarijiet li ma naqblux fuqhom ovvjament. Mela bħal kollox. Għax ovvjament il-mod kif nara jiena ħansejħulha entità. di l-luċi.
Jena nara bħala entita, inti tara bħala archetype. Bħala archetype naraħ jena. Il-luċifru naraħ bħala a way of living. Forsi mux ħatoġbok li ħanajlek jena naraħ bħal kaxxa tal-odda. Li jena għandi kaxxa tal-odda, għandi dil-filosofija, dil-filosofija, jekk jena għaddej plain sailing, bahar tajjeb, Jiena qed nuża din l-għodda when shit hits the fan bandi di. Inti tiftakar kont. Does that make you happy?
Kont ix-xerjaj dik il-quote li mhux tiegħi. I'd rather be a warrior in a garden. Garden. Than a gardener in a war. Wakku. Dik hija. Dejjem trid tkun preparat fil-ħajju. Dejjem.
Dejjem. Hekku. Proset Chris. Grazzi Keith. Thank you ħafna.
Ma nafx jekk twassal l-aħħar messaġġ il-mikrofon fidejk. Jekk tittajt xi ħaġa l-minna tisegwina. Feel free. Inkol ma ngħid illi dejjem segwu triq illi iżżomkom kontenti. Ħobbu l ta' madwarkom, aħfru. Fl-aħħar mill-aħħar hemm ħajja aħjar għada mil-lum. Imma dik trid tagħmilha inti. Ma tistax tiddependi fuq ħaddieħor biex jagħmilhielek aħjar. Int trid tistinka u trid tkun pożittiv biżżejjed biex għada tagħmlu aħjar mil-lum.
Grazzi Chris. Proset. Grazzi Keith. Thank you. Thank you.